Häzir Hytaýda näme bolýar? Ýöne täze infeksiýalar ýüze çykýar. Koronawirus näme? Wirus näme üçin öz ýaşaýan organizmasyny öldürýär we wiruslar nädip mutasiýa geçirýär? Olaň öli bolmasyna garamazdan we pandemiýa nädip başlady? Bulaň barysyny bu wideoda öwrenersiň. Bu wideony çykarmana gijä galsamam ýöne häzirem koronawirus pandemiýasy dowam etýär. Ilki bilen koronawirus näme? Ine ol koronawirus. Koronawirus guşlarda we başga birnäçe haýwanlarda kesele sebäp bolýan we Coronaviride familiýasyndan bir wirusdyr. Koronawirusyň käbir görnüşi adama zyýansyz, ýöne olaň arasynda mers, sars we covid on dokuz ýaly adama ölüme sebäp bolýanlary bar. Covid on dokuz, ýagny koronawirus, bu öli we diri öýjügiň arasyndaky zat, ýagny ne öli, ne-de diri. Koronawirusyň maksady diňe köpelmek. Köpelmek üçin bolsa başgalaryň öýjüklerini ulanýarlar. Hemme koronawiruslar bir-birine meňzeşdir. Alymlar wagtal-wagtal köne dostlary ýaly koronawiruslar bilen gabatlaşýarlar. Koronawiruslary bir-birinden aýyran zat bolsa korona meňzeýän gapdalyndaky tikenleri. Şol tikenleri öýjüklere ýapyşyp diňe öýjügiň içinde köpelip bilýändikleri sebäpli öýjügiň içine girmek üçin ulanylýar. Näme üçin koronawirus grip ýüze çykarman öýkende suwuklygyň çykmasyna sebäp bolýar we adamlary öldürýär? Wagtyň geçmegi bilen köne wiruslar täze parodalar ýüze çykarýar. Buňa bolsa ştamm diýilýär. Bu gezek bizdäki ştamm iki müň on dokuz NCOV. Keseliň ady bolsa resmi taýdan covid on dokuz diýildi. Bu wirusyň tapawutly tarapy näme? Koronawirus burunda oturman has aşak öýkene gitýär. Öýkene gidensoň göni alweola diýilýän biziň dem alýan iň kiçi öýjüklere girýär. Alweolalar suwuklykdan doly urýar we adam boglup başlaýar. Şu taýdaky paradoksa seret. Adamy öldürýän wirus däl, adamyň öz bedeni. Wirus öýjüge girensoň, ýagny infeksiýa bolansoň adamyň bedeni her ýol bilen infeksiýany duruzjak bolýar. Köplenç bolsa öýjükler wirusy duruzmak üçin öz-özlerini öldürýärler. Sen öýüňe ogry girende öz öýüňi özüň ýarýan ýaly bolýar. Ýöne köplenç organizma keselli ýerini wirus ölsün diýip gyzdyrýar we hemme goraýan organizmalary keselli ýere ugratýar. Bu biziň organizmamyzyň wirusa garşy görkezdigi reaksiýa. Organizmamyz wirus bilen urşy. Beýnimiz bolsa bütin bedenimiziň temperaturasyny galdyryp bilýär. Köplenç durmasyny bilenok we kyrk derejä çenli galdyrýar. Şol wagt biz beýnimize, Heý, heý! Näme etýäň, men öldürmeliler, wirusy öldürmeli diýip gyzgyn düşürýän dermanlary ulanýarys. Uly problema bolsa, biziň immunitetimiz intäk wirusy tananok we prostoý taktika bile ýeňjek bolýar. Öýjüklerden goraýan öýjükleri, ganyň suwuk ýeri bilen öýjükler çykyp başlaýar. Şol suwuklygy organizma wirusa garşy ulanýar. Ýöne ol organizmanyň özüni öldürýär. Alweolalary kislorod bilen dem alyp bilmez ýaly doldurýar. Şol sebäpden adam bogulýar we öz-özüni bogýar. Bu bolsa özüňi öldürmek. Koronawirusyň ölülerine wirus günäkär däl. Hawa, biziň immunitetimiziň reaksiýasy günäkär. Hawa, şu wagt wirusyň nädip işleýänini öwrendik. Ýöne wirus nirden çykdy? Meni gorkuzýan bir teoriýa. Uhanda, ýagny Hytaýyň bir şäherinde bazarda epidemiýa başlady. Bu bazar bolsa Wiruslar institutynyň ýanynda ýerleşýär. Şulara serediň. Eger haýwanlar üçin dowzuk bar bolsa, olam şu bazardyr. Haltaň içinde güjük bar. Bu taýda bolsa güjüge nähili mähirli. Bärde bolsa güjükleri motorda äkidip barýarlar. Wirusyň genetik kodyny derrew çözdüler we Hindistan alymlary wic keseline meňzeýän kodlary tapdylar. Bu näme diýmek? Bu bolsa hytaýlylaryň wirusy özlerine ýasadygy manysyna gelýär. Şolar ýaly kod böleklerini başga wiruslarda-da başga wagtda, başga ýerde çykanyny görüp bolýar. Bu bolsa başga-başga adamlaryň eli, burny we gök gözi bolany üçin garyndaş diýmekdir. Ýöne iň howply zatlar bize laboratuardan gelenok, bize tokaýlardan gelýär. Hemme howply wiruslar ekwatora ýakyn ýerlerde ýüze çykdy. Ekwatora ýakyn ýaşaýanlar subtropik ýerde ýaşaýarlar. Bizde köçä çyksaň näme bar? Guşlar, güjükler, pişikler boldy. Ekwatora ýakyn ýerlerde bolsa daşaryk çyksaň maýmynlar ylgaşyp ýör. Bir seretseň ýer ganat uçup ýör, ýere seretseň ýylan gezip ýör. Bu haýwanlar bolsa wiruslar üçin rezerwuar ýaly. Bu haýwanlaryň içindäki wiruslar hiç hili kesel ýüze çykaranok. Wiruslar ýöne haýwanlaryň içine ebelgçe geçirýär we gitdikçe üýtgeýär. Bakteriler çalt ebelgçe geçirýärler. Wiruslar bolsa bakterilerdenem müň esse çalt. Ýagny her wirus kopiýasy öz DNK-syny üýtgetýär, ýalňyşlar bilen. Şol ýalňyşlara bolsa mutasiýa diýilýär. Mutasiýanyň nämedigini düşündirmek üçin aňsatjak bir zat aýdaýyn. Men gulumy gymylladyp bilýän. Şol ukyba belli bir gen jogap berýär. Bu gen bolsa maňa atamyň atasynyň atasyndan galan zat. Bu ukyby millionlarça ýyl öň ulanypdyrlar. Şol bolsa bir şekilde olary gorapdyr. Hawa, olary howpuň nirden gelýänini eşitmek üçin ulanypdyrlar. Şu luky bitirmek üçin bolsa men öz öýjüklerimi çagalamma bermeli. Çagalam öz çagalaryna we şolar ýaly dowam etmeli. Şol gen nesilden nesle geçip ýok bolmasy üçin şol geni ýok eden mutasiýalar ýüze çykmaly. Şol bolsa müňlerçe ýyl gerek. Şolar ýaly adamyň DNK-sy mutasiýa geçirýär. Hawa, ýaman haýal. Wirus bolsa öz genini millionlarça esse çalt kopiýalaýar. Şeýdip ýene birnäçe ýyldan wirus täze genomyň eýesi bolýar. Täze genom bolsa bir topar hadysalary ýüze çykarmana mümkinçilik bolýar. Genomyň üýtgemesi bilen koronawirusyň daşyndaky tikenler hem üýtgeýär we haçan täze tiken bilen haýwandan adama geçende, adamyň immuniteti ony tananyk we wirus biziň içimizde hakyky terrory ýüze çykarýar. Emme koronawirusyň görnüşlerinden diňe ýedi ştam şolar ýaly edip öwrendi. Covid on dokuz bolsa täze, ýedinji ştamy. Käbirleri öňem epidemiýa ýüze çykardy. Gazetlerde boldy adamzadyň soňy geldi diýip ýazýardylar. Bu wiruslar bolsa wideoň başynda aýdypdym, biri mers beýlekisi sars. Mers adamlara Arabystandaky düýelerden geçipdir. Ikinjisi bolsa SARS. Geň galaýmaly, iki müň ikinji ýylda Hytaýda kiçi tiswet diýilýän haýwanlarda mutasiýa geçirdi. Soň şol wirus haýwany bişirýän restoran işgärlerine geçdi. Olar näme üçin iýýärler? Bilemok, süýjüdir-dä. Hytaýlylar onsuzam ýöreýän zat bar bolsa iýýärler. Meselem, ine bişirilen uçýan syçan. Hytaýyň ýarysy subtropikada ýerleşýär we adamlar bilen birlikde başga-da ýüzlerçe haýwan ýaşaýar. Hytaýlylar bolsa şol haýwanlary tutýarlar we diriligine bazarda satýarlar. Uhandaky bazaram şolardan biri. Şol bazarda uçýan syçanyň dişlän haýwany we ol haýwan göni bazaryň içinde adamy dişläp biler. Ýöne şol haýwanlaryň ketegiň ýanynda-da durmagam ýeterli. Hytaýlylar bolsa tutuş maşgala bolup iýýärler, hawa, on-on bäş adam agşam naharyna üýşýärler. Bu däp gowy, erbet däp däl. Ýöne şolar ýaly haýwanlary iýýänleri sebäpli wirus derrew on-on bäş adama geçýär. Hytaýda adamlaryň köp bolanlygy sebäpli bir-birine ýakyn, kiçi öýlerde ýaşaýarlar. Şoň üçin wirus derrew raýonlary we soň bolsa şäherleri gurşap alýar. Covid on dokuzyň DNK-sy togsan alty prosent uçan syçanyň DNK-syna meňzeýändigi belli boldy. Ýöne galan dört prosendi bize başga haýwanlardan mutasiýa geçiripdir diýip aýdylýar. Adamzady ýok edip biljek derejede iň köp wirus daşaýan haýwanlar bu alaka däl, ýok çybynam däl, uçýan syçan, haý bläää. Uçýan syçanlar bir-birine hytaýlardanam ýakyn ýatýarlar we öz arasynda wirusy bir-birlerine geçirýärler. Uzaklara uçýandyklary sebäpli adamlara howply wiruslar üçin gowy inkubator bolýar. Hytaýlar bolsa ony diriligine iýýärler, göni tüýleri, dişleri bilen, aý Allajan! Pnewmoniýa we Ebola wirusyna-da bu haýwanlar günäkär. Iň gyzyklysy bolsa uçýan syçanyň immunitetiniň gurluşydyr. Uçýan syçan öz daşaýan wiruslary bilen kesellänok. Bu içi wirusly biologik oružýe ýaly diňe daşaýar. Haçan-da uçýan syçan uçanda oň bedeni kyrk derejede gyzýar. Hemme wiruslar bu temperaturada diri galyp bilenok. Ýöne diri galanlar bolsa adaptasiýa geçirýär we biziň bedenimizde otuz sekiz derejede arkaýyn ýaşap bilýärler. Biziň kellämizde wiruslaryň nädip işleýändigi oturdy. Indi bolsa nädip bejermelidigini öwreneliň. Bu bölüm siziň kelläňizde köp wagtlap galjak we siz ony nesilden-nesle berersiňiz. Wirusa garşy dermanlar barada käbir zatlary öwrenmeli. Wirusa garşy dermanlar wiruslary öldürenok. Wirusy ýok edenoklar. Haçanda wirus organizmada gezip ýörkä, intäk öýjüge girmänkä, towlanan pangolin haýwanyna meňzeýär. Antiwirus bolsa ýolbarsa meňzeýär. Derman wirusyň hiç bir ýerine birleşip bilenok, hiç bir ýerini dişläp bilenok. Ýagny wirus aktiw ýagdaýda däl. Derman bolsa aktiw wirusy gözleýär. Antiwiruslar diňe biziň immunitetimizi güýçlendirýär ýa-da wirus öz-özüni kopýalamaz ýaly oňa garşy göreşýär. Iň peýdaly antiwirus WIC we gepatit keseline garşy ýasaldy. Iň peýdaly diýmegimiň sebäbi bolsa keseliň köp bölegi gripden geçýär we sutkanan effekti ýok. Diňe ýekeje ýüz prosentlik wirusa garşy goragymyz bar. Olam biziň immunitetimiz. Boldy. Ondan başga gowy gorag ýok. Onda näme üçin biziň immunitetimiz koronawirusa garşy hiç zat edip bilenok? Sebäbi ol koronawirus bilen tanyş däl. Alymlar we doktorlaryň maksady biziň immunitetimiz bilen koronawirusy tanyşdyrmak. Ony nädip etmeli? Waksinalaryň üsti bilen. Waksina haçanda alymlar wirusy ýarym öli ýa-da ýarsyny kesip biziň organizmamyzyň içine biziň organizmamyz bilen tanyşdyrmak üçin ugradylýan zatdyr. Ýagny biziň immunitetimize fotorobot ýaly zat berilýär. Käbir öýjükler ony ýatda saklaýarlar we wirus indiki gezek gelende ony antiženler bilen çalyşýar. Beýleki öýjükler bolsa şol antigenleri görýärler we göni ataka edip başlaýarlar. Ýagny organizmamyzyň özi wiruslara garşy göreşmegi öwrenýär we adamdan diňe ölmezlik talap edilýär. Hawa, waksina tapylýança köp wagt gerek bolýar. Meselem, Ebola wirusy üçin waksina tapylýança kyrk üç ýyl dowam etdi. Kyrk üç ýyl! Allajan, näme üçin olar ýaly köp? Wirusyň içinden wirusyň tikenlerine jogap berýän genleri tapmaly. Soň howpsuz kopiýasyny ýasamaly. Covid on dokuz birinji däl we iň soňky pandemiýa däl. Pandemiýa diýip alymlar saklap bolmaýan epidemiýa aýtýalar. Adamlar sosial bolany üçin bir-iki ýere gitseler gutardy. Pandemiýa intä köp bolar. Wirusyň ewolýusiýasy bir ýerde duranok. Şoň üçin Bütindünýä saglyk guramasy iň howply wiruslaryň spisigine X keseli diýip bir kesel goşdular. Bu kesel intäk ýüze çykmady. Ýöne hökman ýüze çykmaly. Medisina nähili ösenem bolsa X keseli her wagt ýüze çykmagy ahmal. Sebäbi wiruslar mydama öz daşaýjysyny üýtgetýärler we mydama mutasiýa geçirýärler, maýmyndan düýä, düýeden uçan syçana, uçan syçandan ýylana we bu dowam etýär. Haçanda soňky nokady, ýagny bize gelýänçä. Biz olaň has gowy görýän zady. Näme üçin? Sebäbi biz sosial bolanymyz üçin derrew bütin dünýä ýaýratýarys we kesellänleriň sany gitdikçe köpelýär. Wirus näçe köp adama geçen bolsa wirus şonça köp ýaşaýar. Olaň esasy maksady köpelmek. Meselem wirus doňuza geçen bolsa ol müň sany doňuz diýmek we doňuzlaň barsyny öldürip gömýäler. Doňuzlar adamlaňky ýaly hiç ýerik gaçanoklar we hiç ýerik uçup gidenoklar. Olar Türkiýä bilet alanoklar. Ýagny adamlar ýaly wirusy ýaýradanoklar. Adamlar bolsa. Adamlar başga zat. Derrew hop tutuş planeta ýaýrady. Koronawirus gorkusyndan biziň ýanymyzdaky başga howply zady ýatdan çykardyk. Ol howply wirus her ýyl ýüz müňlerçe adamy öldürýär. Muňa garamazdan biz ondan gorkamzok. Biz oňa öwrenişipdiris. Bu grip wirusy. Ol daşaýjy üýtgetmekde çempion we ol daşaýjylar atlar, ördekler, doňuzlar, ýagny bütin dünýä bize geçirjek bolýan ýaly. Grip wirusynyň iki esasy tikeni bar. Biri öýjüge girmek üçin, beýlekisi öýjükden çykmak üçin. Eger adamzadyň soňuny getiren wiruslar bolsa grip wirusy bolardy. Sebäbi ol aňsat geçýär we çalt ewolýusiýa geçirýär. Ýönekeý sezonlaýyn grip bolsa millionlarça adama geçýär we ýylda alty ýüz müňe ýakyn adam ölýär. Men intäk howply ştammlar barada aýdamok. Näme üçin beýle? Eger bir öýjüge iki wirus girse, ol wiruslar bir-biri bilen genomlaryny çalşyp bilerler we orta täze waksinasy bolmaýan wirus meýdana geler. Şoň üçin grip sebäpli eýýäm dört pandemiýa ýüze çykdy. Olaň arasynda iň güýçlüsi ýer ýüzündäki adamlaryň üçde biri keselledi. Bu bolsa Ispaniýa gribidir. Iki ýylyň içinde elli milliondan köp adam öldi. Birinji we ikinji pandemiýa birlikde iki million adam öldürdi. We bular nirde başlady? Biljek boluň. Hawa, Hytaýda. Menä indi haýran galamok. Iň gorkunjy bolsa tehnologiýalar bilen häzirki wagtky wiruslaryň kodlaryny häklap bolýar. Meselem ospa wirusy wagtynda üç ýüz million adam öldürdi. Şol wirusyň DNK-syny üýtgedip bolýar. Serwerlere däl-de adamlara howp salýan hakerleri göz öňüne getiriň. WannaCry atly kompýuter wirus iki ýüz ýigrimi dört kilobaýt agramyndadyr, bu bolsa bir million sekiz ýüz müň birlik we nollukdyr. Оспа wirusynyň kody birlik we nolluklary bilen däl-de, harplar bilen, ýagny A, S, T we G harplary bilen ýazyldy. Bu bolsa DNK-daky kislotalaryň atlarydyr, A, adenin, G, guanin, S, sitozin, T, timin. Ýöne manylary bir, olary laboratwarda ýasap bolýar. Kodlar bary-ýogy dört ýüz müň sembol bolar. Bu bolsa kompýuter wirusyny ýazmakdan aňsat. Pikirlenip görüň. Genetik kodlary gen banklaryndan skaçýat etmek aňsat. Ol mugt we registrasiýasyz zatsyz skaçýat edip bolýar. Meň aýtjak bolýan zadym wiruslar erbet zatlar däl. Ýöne olary biziň organizmamyz köpelmesi üçin rahat ýer bolany üçin ulanýarlar. Wiruslar diňe bir özüni üýtgedenoklar, olar bizem üýtgetýärler. Olar biziň DNK-myzy üýtgedip bilýärler. Biziň DNK-myza öz DNK-laryny goýsalar we biz ol DNK-ny öz çagalarymyza geçirýäs. Eje çagasynyň intäk garny wagtynda iýmitlendirmesine bir wagtlar wiruslar maýmynlaryň genine goşan genler jogap berýär. Şol wiruslar bolmadyk bolsady biziň hiç birimiz dogulmazdyk. Wiruslar bize ölüm berişi ýaly bize ýaşaýyşam berýärler. On dördünji asyrdaky çuma adyna gara ölüm diýlen kesel hemme adamy öldürmedi. Diňe mutasiýaly adamlar diri galdy we olar özünden soň nesil goýdular. Şol mutasiýa sebäpli häzirki ýewropalylaryň on prosenti doguşdan wich keseline immunitedi bar. Şolar ýaly atalaryňyzdan podarka size nähili? Her bir täze wirus öz taryhyna näçe adam ölümleri bilen başlaýar. Ýönekeý sowuklama-da şeýle. Haçanda wirus öz daşaýjysyny başga adama geçirmäkä öldüren bolsa wirus üçinem bul tüpik bolýar. Ýöne öldürmese tutuş kontinentleri almaga gowy mümkinçilik bolýar. Wirusyň maksady çalt we köp adam öldürmek däl. Tersine wagtyň geçmegi bilen agressiw bolmaýan görnüşleri diri galýar. öz daşaýjysyna has köp ýaşamasy üçin we näçe köp adamyny utgaşdyrmasy üçin mümkinçilik berýär. Olar bilen urşumyz hiç haçan gutarmaz. Ölüler bilen dirileriň urşy.